Salama tompoko, izahay ato amin'ny département ity dia manome anareo ity formation vidéo ity indray an, mba afahanareo moramora hi-gérer ny client izay tonga ao aminareo, izay distributeur Startimes. Miditra isika eto amin'ilay application ihany an, zavatra mbola tsy vita izany izao an dia ny manova bouquet, tonga avy any ilay olona dia ohatra hoe za hanova bouquet hiakatra na hidina. Ilay information ana client efa hita eto. Raha ohatra mbola tsy hita moa dia averina tapena eto amin'ny ity ambony ity query customer. CGC na ny numero ana smart card ny zero dix huit trois mille cinq cent dix huit quatre vingt cinq. Hita any anaty facture any io a. Rehefa vita izay dia atao recherche. Tapitra recherche dia hita ny anaran'ilay olona hoe io. Cliquer-na ny anaran'ilay olona na ilay flèche kely an, dia hita ny mombamomba an'azy, io ny bouquet-ny an, io ny numéro-na carte-ny an, zao sisa ny daty ananany an, zao sisa ny andro ananany an, dia tapaka ny re-abonnement-ny. Ataontsika submit ilay izy an satria fantatra izany hoe io ilay olona sady dia resahana ihany izy. Ato anatin'ny changement-na boky antsika miditra. Amin'izao mipokihany an, ito mipoitra ity ito hoe DTH all ao ambanin'ilay numerona smart carte. Izany hoe to start ems. Kanefa izy te hiova, te hiova izy hoe aleo hanao DTH DTH chain izy indray ah aloha izy izy. Safidiana fotsiny ilay DTH chain izy. Io izany na hiakatra izy na inona izy dia ato daholo ny fanaovana an'azy. Hiakatra bouquet na hidina bouquet. Ataonareo submit ilay izy a, mangataka con- confirmation, ataonareo yes a raha tena sur ilay client, dia niova ilay niova ilay bouquet-n'ilay client, lasa tth train izy, ataonareo back ilay izy. Raha ohatra iny ka tsy mety a, dia ilay menamena misoratra hoe fail iny indray no zavatra mitranga eo, matetika ny cas ohatran'izany mitranga raha ohatra ka hoe tapaka ilay abonnement-n'ilay olona, izany hoe efa lany. dia na hoe ratsy ny réseau ana internet an'ilay téléphone hoe somary faible faible le débit dia tsy tsy mety voaova iny bouquet iny fa fail foana, vita zay momba ny changement ana bouquet, miditra ndray tsika amin'ny changement ana appareil simba na le ressource materiel mihintsy, ato anatin'ny change device ato, ato tsika manana safidy Na ohatra hoe le carte no simba, ohatra hoe smart card error foana ny soratra amin'ilay écran an'ny télé, izany hoe miankina amin'ny message d'erreur mipoitra eo amin'ny télé a no ahafahanareo misafidy ato hoe carte no simba sa décodeur no simba, miantso an'ny département an'ny distribution nareo na miantso an'i GRDZ sy chef nareo amle amle faritra misy anareo. Raha smart card ilay sim na le carte a de ty ambony ty a ty ny io smart card ty a ny tonga de ampidirinareo eo ny numéro anle carte numéro anle carte vaovao izay ao anaty stock nareo le raika ambin'ny folo ny isan le chiffre mitsofoka eo a zay no atsofokareo eo raha ohatra ka kosa nefany ka decoder ny simba de ato ambany ato amin'ilay numéro ana décodeur indray ny atsofoka ity new stb ato ny numéro ana décodeur izay mbola marihina fa ao anatin'ny ao anatin'ny stock-nareo foana ihany no misy an'io, raha ohatra ka diso ny numéro ana carte na numéro ana décodeur. ny nampidirinareo teo hoe décodeur tsy maintsy hitana na tsy toa kiafa na tsy fantatra dia tsy mipoitra eo iny tsy mipoitra eo tsisy iniana mipoitra eo tsy mety voaova le zavatra lasa andramantsika atao diso anie de atao next ndreky io. Misy message d'erreur mipoitra kely ohatran'iny foana raha ohatra ka misy diso ny information ampidirina ao anatin'ilay application, de iny message d'erreur kely iny a no raisinareo note na ataonareo capture d'écran, raha ohatra ka sendra misy olana nareo a de alefanareo aty amin'ny. responsable de zone anareo a, na aty amin'ny assistant en distribution de iny no ahafantaranay sy ahafahanay mamaha le olana ara teknika ze mifandraika amin'ny activation nareo na amina action na operation ataonareo ao anatin'le application. ohatra zao hoe tsy nety niova le le decoder na le carte de iny ny afahanay mamantatra an'le izy a sy afahanay manampy anareo avy aty amin'ny seza hoe zao atao na zao atao de rapida kely de vita le ze olana eo zany tonga de rapida kely de voavara hoe omenareo arak'izay a iny message d'erreur mipoitra eo iny iny iny anaty maintimainty kely iny. Vita zay an, change device, raha ohatra ka in- raha hoe tena marina ny numéro ana décodeur na numéro ana carte nasolo anle simba teo an de success foana iny, iny zany tsisy olana, miditra tsika ao anatin'ny section ny modify, ty an modification ny information momba ana client, ohatra niova ny tomponle décodeur na niova ny numéro ana telefona na hoe niova ny adiresiny, ao anatin'ny modify tsika miditra. Ohatra zao ty olona mipetraka any Betafo de hoy izy hoe mifindra trano ahako, clique antsika le adiresy de hoe mifindra aiza, lasa mifindra any aiza no ataontsika hifindra any a. Mpifidy any Ambohidratrimo izy de cliquena araka izay daholo a ny izay retraretra raha mbola misy fanintelony mipoitra ato amin'ny sisiny ato de cliquena le fanintelony tsy maintsy cliquena daholo zany ny retraretra de zay vao atao confirmer de ity logement ity a miova ihany koa satria iny ny maha ny adresse détaillée an'le olona. Eny any adresse detaillen'ilay olona. Aha. Ejimo. Tsena. Ohatran'ny hoe izao ny adresse ilay olona fa tsy manana aloha trano izy dia mafatafantatra fotsiny hoe eny. dia atao save ilay izy an, dia zao ilay hoe succès, vita, vao modifier zay ny mombamomba ny renseignement an'ilay olona izay tiany ovaina tao anatin'ilay tao anatin'ilay décodeur, ataontsika back, farany an ato amin'ity reset pin sy password ity an, ity an mbola tsy tena ara-dalana tsara, izany hoe mbola tsy tena mety tsara ity amin'izao fa mbola phase essai technique. Zany hoe mety le izy an fa ndraindray mety ndraindray tsy mety de ny tsara ihany zany amty an mangataka amin'ny responsable ana zone anareo nareo an na mangataka amin'ny assistant ana distribution fa ty an famahana ny atao hoe decodeur bloqué zay ny ao anatiny ao. Ny farany an, zavatra raha hoe te hanaraka ny recharge nataonareo nandritra ny fotoana voafaritry nareo na voafetra dia ao anatin'ity recharge history ity ny hitanareo hoe tamin'izao daty aho nanao operation operation ana zao na zao hoe nanao recharge nanao activation hitanareo ao anatin'io daholo zany ary efa betsabetsaka ny operation nataonareo. Dia zavatra tsy kitihana intsony izany ao anatin'ity order add-on ity an, ilay QR code an, ny VPS Sales, izany hoe ireny tsy tsy ampiasaina eto Madagasikara. Misaotra anao nanaraka an'ity vidéo formation ity izay natolotry ny département IT na teknika ato amin'ny Star Times Madagasikara. Inoana fa manampy anao betsaka ilay vidéo amin'izay ianao tsy sahirana hampiasa an'ilay application. hi-gérer nareo an'le client. Mankasitraka tompoko ô, de mirary soa.